Fantatrareo ny tantara, aza oniana ho adino ny zava-nisy teto, aza adino izany sabotsy nioson-drà izany. Leo an'ny fagejana nataon'izay teto Madagasikara. Tsy tianay ho antakanay ny tanindrazanay. Tanam-polo sy fitiavan-tanindrazana no nentinay niakatra teny nefa tifitra variraraka no nahazo anay. Mafy tokoa raha mafy izany hoe nilaozam-bady izany. Tsy maty noho ny fanaovan-dratsy fa maty noho ny jadona nisy teto. Ny ferinay dia mbola tsy mikatona mihitsy ary betsaka aminay ireo mbola mitondra takaitra ankehitriny, na ara-tsaina na ara-batana. Herisetra, raha latsaka, korotana, ampy izay. Fito febroary sivy sy roa arivo, fito febroary roa ambin'ny folo sy roa arivo. Tafavory eto Ambotsorohatra isika rehetra androany. Toerana atsiarovana ireo namantsika rehetra namoy ny ainy. Izy valo amby efapolo mianadahy sy ireo mbola tsy hita faty popoka ankehitriny. Matsiaro manokana ihany koa ireo roanjato mahery naratra sy mbola mitondra takaitra ankehitriny. Rehefa miresaka fito febroary isika dia tsy afaka an-tsaina ny kikiky sy ny endriky ireo tanora lavo teto amin'ity toerana ity. Fihetsika feno habibiana sy mamoafady. Ny fandatsahana ny ràn'ny mpiray tanindrazana nitranga teto lasa tsy mba fanajiana ary mbola maneno manirikiry ao an-tsofina ilay teny feno fihantsiana nataon'ny sasany manao hoe Tsapao aloha ny hery. Tsapao aloha ny herinareo. Niarahantsika nita tokoa tompokolahy sy tompokovavy fa dia nampiharin'ny sasany tokoa ny heriny teo am-pelatanany. Tsy nananany antra ary tsy nananany indrafo. Fo vato. ny an'ilay nahavanon-doza sy ho an'ireo izay nahatanteraka izany asa ratsy izany. Satria na inona na inona tsy fitovian-kevitra dia tsy ekena mihitsy, na rahoviana na rahoviana, ny fandatsahan-dra sy ny famonoana ny Malagasy mpiray tanindrazana toy ireny. Amin'izao ora sy fotoana itenenako izao, Dia mahatsiaro manokana an'ireo rehetra niharan-doza ny tenako, ary koa ianareo fianakavian'izy ireo. Mino nefa itsika, ary ny tenako manokana dia mino, fa ireo rehetra novonoina tsy fidiny, teto amin'ity toerana ity dia afaka ankehitriny. Afaka satria inoantsika fa na dia maty aza izy ireo dia velona mandrakizay eo akaikin'ny Ray. Fa matoky kosa isika fa ireo navanon-doza, ireo navanon-doza Na mbola velona aza dia efa maty any am-pahavelomany misy anazy tsirairay avy any. Efa maty na mbola velona aza satria voafatotry ny helony, mihoson-drà ny tanany, ny sainany, ny fony. Mihoson-drà, ary enjeha ny feo an'ny rà an'ireo maty rehetra. Minoa an'izany nareo fa za dia mino an'izany tompoko lahy sy tompoko vavy. Azo lazaintsika hoe tsy mpitondra intsony izy ireny ary tsy hitondra intsony tompoko lahy sy tompoko vavy. Tsy mpitondra intsony, tsy mpanao politika intsony. Fa azo lazaintsika hoe mpamono olona tsotra izao tompoko lahy sy tompoko vavy. Andriamanitra no tompon'ny aina fa tsy ny olombelona. Tsy eken'ny saina mihitsy izany hoe Malagasy ra, Malagasy ray, Malagasy reny no handripaka ny Malagasy toa azy ihany. Ireo tanora maritiora namoy ny ainy teto amin'ity toerana ity dia nijoro ary tsy nanaiky fa nihiaka nanao hoe ampy izay ny jadona. Ampy izay ny fanaovana tsinontsinona ny vahoaka, ampy izay ny fitiavan-tena diso tafahoatra, ampy izay ny fikirizana mandrakizay eo amin'ny fahefana, ary indrindra ny feo niarahantsika tamin'izy ireo dia ny fahafahana, satria nitaky an'izany fahafahana izany isika, eny, feo izay mitoetra ao am-pontsika foana, mitoetra ao am-pontsika lalandava, Na dia tsy ho intsony aza izy ireo, ireo izay namoy ny ainy teo amin'ity toerana ity. Tompokolahy sy tompokovavy, manana adidy isika manoloana an'izany zavatra rehetra izany, Ary aoka hazava, fa ny adidy dia tsy an'olon-tokana, tsy an'olona iray, fa antsika rehetra. Ary aza manaiky isika ho voarebirebin'ireo izay tsy mahay afa-tsy ny manenjika, ny mamafy lainga etsy sy aroa. Tsy olona na vondron'olona velively akory no tokony hoenjehina sy atao fahavalo. Fa ny fahavalontsika dia ny mpamono olona sy ny tsy maty manota. Ny fahavalontsika dia ny fahantrana. Ny fahavalontsika dia ny tsy fananan'asa. Ny fahavalontsika dia ny tsy fahampian-tsakafo. Ny fahavalontsika dia ny aretina sy ny maro tsy voatanisa. Fa ny fahavalontsika indrindra indrindra. dia ireo tia tena, tia fahefana, efa nanao ratsy, mbola te hanao ratsy ary mbola te hiverina hanao ratsy ihany, tsy ekentsika ary sakanantsika izany tompokolahy sy tompokovavy. Misy tokoa eto amin'ny firenena ny manana toe-tsaina tsy tompon'andraikitra, tsy tia tanindrazana, tsy mahay afa-tsy ny manimba, mamingana sy ny mamotika fa tsy mba karazan'olona anarina sy anorina. Isika dia miezaka mandrakariva hanao an'izany fanarenana sy mba hametraka zavatra tsara eto amin'ny firenena izany. Ny tenako manokana dia hanao izay rehetra azoko atao sy ny tratry ny heriko Mba ametrahana lova tsara ho an'ny taranaka fara aman-dimby ary indrindra indrindra tsy hisian'ny famonoana ny samy Malagasy intsony indrindra noho ny antsony ara-politika tompokolahy sy tompokovavy. Tanapolo, Tanapolo. no nentin'ny Malagasy niatrika ny fitakiana rehetra sy ny tolona nataony tao anatin'ny fitiavan-tanindrazana. Impiry tokoa mantsy teo amin'ny tantaran'ny firenena malalantsika ity no nisy fandatsahan'aina noho ny fitiavam-pahefana tafahoatra. Fantatsika tsara ny zavatra nitranga ary nirahantsika nahita teo tamin'ny folo Aogositra iraika amby sivifolo sy sivinjato sy arivo. Maro ange ny namoy ny ainy e! Tsy tambo isaina anie ny ireo naratra e! Nefa avy eo dia mbola misy ihany ny saha mihira hoe Non rien de rien, non je ne regrette rien. Na adikantsika amin'ny teny malagasy hoe Tsy misy anenenako, tsy misy mihitsy anenenako na dia kely aza. Mahavalalanina aho. Tsy niara nihoron-koditra va isika rehetra?